देखियौ हमर होबयवला ससुर महाराज जी हम अहाँके बेटी छपरी कुमारीसँ प्यार करै छी आ बियाह करऽ चाहै छी हम अहाँके बेटीसँ अरे भाई कते कमा लै छी से कह पहिने हमरा उन्नैस हजार रुपया पर महीना रौ बॉय पंद्रह हजार तो हम अपन बेटी के पॉकेट खर्चा दै छियै हर महीना वएह मिला के तऽ कह रहल छी उन्नीस हजार रुपया महीना राबाय एक्चुअली हम पंचर के साटे के काज करे छियै ने अब्दुल पंचर दुकान मे तऽ हमरा चारि हजार सैलरी छै अहाँ के बेटी वाला पंद्रह हजार टोटल भऽ गेलै ने उन्नीस हजार पूरिये तऽ गेलै उन्नीस उन्नीस हजार में हम सब आराम से गुजारा कर लेबै हमर सबके बेसी खर्चो नहीं अछि है चुप एक तऽ ई छौड़ा कारी छै दोसर बात पंचर साटयमे जे छै से महारत हासिल केने छै आ तेसर बात जाइत सेहो धानुक छै एकर कतऽ हम भूमिहार कतऽ ई धानुक भाय साहब सवाले नहि उठै छै टेक्नोलॉजी के एहि दुनिया में जाइत छोट आ पैघ देखबै अहाँ खून तऽ सबके एके रंग होइ छै ने यौ अहूँ के खून लाल अछि हमरो खून लाल छै अरे भाय खून तऽ मच्छरो के लाल होइ छै इंसाने जना लाल खून होइ छै एकर मतलब कि ओकरो अपन जाइत में शामिल कऽ लियै अच्छा ई कहू अहाँके घरवाली के खून आ अहाँके खून एकै अछि हाँ तऽ रहते नहि पिछला 22 साल से हमर खून पी रहल छथि तऽ एके खून नहि रहते तऽ और की इनका में हमरे खून छै ने अच्छा हम अहाँके खून पीबै छी ने अरे यार सोनरी जी हम मजाक केने रही यार आ मजाक बुझल करियो एहन मजाक नहि कयल करू हमरा आधा आधा माथा दर्द करऽ लागैए हाँ तो जतबे रहत ओतबे दर्द करत ना एरो तू हमर घर वाली के आधा माथा वाली आ आध पागल कह रहल छी ई सब बात कहे के अधिकार सिर्फ हमरा नहीं हमरे टा छै मतलब हमरो नहीं अछि तोरा कतऽसँ भेटतौ इएह पर चानी फोड़ि देने रही ओहि दिन बिसरि गेलियै की अरे सॉरी सोनरी जी बहुत बहुत सॉरी परसुओ लाते लाते लाते गेलियन हैं तैयो सुधरे के नाम नहीं लै छथिन फेर लात खाय के मोन करे या परसुए जेना तो कहू लतिया दै छी रौ बह परसू अहाँ लात खा के आयल रही घरवाली से आ ताश खेले काल में हमरा दलान पर जे ताश खेलत रही तो सबके कहलखिन कि हम लेग पीस खा के अयलहुँ हैं आ घरवाली के लात खा के आयल छलथि हैं कहू हाँ तऽ लेग के मैथिली में लाते कहल जाइ छै ना मौगी के पैर के लात कहल जाइ छै आ मुर्गा के पैर के लेग पीस कहल जाइ छै अहाँ हिनकर लात के लेग पीस केना कह देलियै यार मतलब हद छै यार हमर घर वाली अछि हमर मर्जी आब हम लात कहिए या लेग पीस कहिए या लोथार कहिए महिषाक ओहिसँ तोरा कोन प्रॉब्लम छौ भाय हमर घर वाली हमर मर्जी कमान डैडी अहाँ कोन चीज से हमें फंस गेलिए हमारे बियाह गोप के आगू बढ़ाओ ना डैडी यार आगे बउआ तू दू दिन एला भेलो है गाँव तोरा आइ दू दिन से तू एहि छोरा सने घूमि रहल छै तऽ सीधे पप्पा से डैडी पर आबि गेला डैडी कहनाइ शुरू कऽ देला नहि ये सही बात छै अहाँ तऽ पहिने हिनका पप्पा पप्पा कहै छलियै आब डैडी डैडी किया कहऽ लगलियै भाय हमरो समझ में नहीं आयल एक्चुअली पप्पा कहे में लिपस्टिक ले पाए जाए छले ताहि दुआरे हम डैडी कह लगलिए पप्पा पप्पा हाँ सही बात कह रहल छथि अहाँ अपने पप्पा बाजि कऽ देख लियौ आ पापा अरे एना नहि पहिने लिपस्टिक लगाबियो फेर पापा बाजि कऽ देखियो पूरा लेपा जाइ छी यार सही सही कहि रहल छथि सारा तऽ हम नौटंकी करे लए एलहुँ हैं चल निकाल एतऽ सँ, चल निकाल हम अहाँके बेटी के हाथ मांगे ले लेलहुँ हैं हमरा हाथ चाही अहाँके बेटी के हम जिंदगी भर के लेल अहाँके बेटी के हाथ हमरा जे छै से चाही अच्छा हाथ काटि कऽ तोरा दऽ दियौ आ पैर आ देह के हम सब मटन कबाब बनेबै नहि अरे यार अनपढ़ के नाना अरे यार मतलब हाथ देनाई के मतलब होइ छै शादी के लेल बात केना यार अरे तोरा एहन चिंदी चोर के हाथ में हाथ दऽ कऽ हम अपन बेटी के भिखमंगनी बना दिया एकैटा एकटा रहैला तऽ घर नहि छौ तोरा सार माला घर में सुते छै यार अहाँके तऽ बड़का टा के घर अछि ने घर जमे घर जमे बनला के बाद तऽ कोनो दिक्कते नहि हैत फेर हमरा रिश्ता मंजूर नहीं अछि चल निकाल तजा लफुआ कहाँ के देखियौ हम अहाँ के बेटी से सच्चा प्यार करे छी दिल से प्यार करे छी ताहि दुआरे हम अहाँ के प्रेम से समझा रहल छी नहीं तो की की उखाड़ ले भी रे सार पूरा गांव में हमरे बेटी भेटलो तोरा हाँ। एते छौरी सबसे हाँ पाँच दिन पहले एलैया हमर बेटी दिल्ली से आ पाँचे दिन में तोरा सच्चा प्यार भ गेला पछिला चारि दिनसँ अहाँ बेटीसँ प्यार करै छी हम हमरा भरि भरि राति नींद नहि आबैत रहैया हमरा दुआरे अरे नहि यार माला घर में पछिला चारि दिनसँ बड्ड मच्छर काटे काटि रहल अछि यार वएह दुआरे नींद नहि आबैत रहैया माला के घर में सुतै छियै ने हम जहिया से जन्मल है तहिया से मालके घर में सुतले तैयो माही से प्यार नहि भेलो आ चारि दिन में तोरा जे छै से छमिया अथी छपड़ी से प्यार भलो हमर छपड़ी से एहन बात नहि छै देखियो पहिल प्यार हमर महीसे छलै यार ओ तऽ एखनो हमर पहिल प्यार हमेशा रहतै महीसे हाँ तऽ महीसे से बियाहो जाके कऽ ले ना हमर बेटी के पीछा किया पड़ल छै महीसे से कऽ लेतियै मुदा ततेक लोथार मारै छै ने जे मुँह कान लाल कऽ दैया यार वएह कारण से डाइवोर्स जे छै से देबऽ चाहै छियै ओकरा ससुर मारा हो हम होबे वाला ससुर महाराज जी देखियौ अहाँ हमरा सबके नहि राखऽ चाहै छी तऽ नहि राखू हम अहाँके बेटी के लऽ जाय चाहै छी अपने घर पर देखी करिकवा मतलब करिया हम नहि चाहै छी जे हमर बेटी एकटा जिंदगी भरि एगो नल्ला निहायती गवार संगे जिंदगी भरि रहे अरे यह दुआरे तो हम लो जाय चाहे छी यार अहाँ लग से सार के हम तोरा नल्ला निहायती गवार देखा रहल छी रे सार हम से तऽ नहि कहलहुँ हम तऽ किछु एहन नहि कहलहुँ अहाँ अपने कहि रहल छियै हम तो बस हम तोरा बारे में कहने रहियो आ तू हमरे पर बात फेंक देला ऐन पद्दू कहा के कते प्यार करे छिए तू हमर बेटी से आ ककरा झका करे छिन अहाँ बेटी के पता है हम कते प्यार करे छी अहाँ बेटी के जे छै से हम शाहजहां एतेक प्यार करे छी शाहजहां ने एतेक प्यार केने हेते जतेक प्यार हम करे छी शाहजहां प्यार राव बॉय ता एकटा काज कर ताजमहल बनबा फेर हम बेटी के हमार बेटी लेल तहन बुझबो बनबा ताजमहल बस जमीन खरीद लेने छी अब अहाँ बेटी के मरे के इंतजार कर रहल छी बस देखियो देखियो बौआ के पापा जी लड़का हमरा पसंद अछि करिया जी हमरा मम्मी के अहाँ पसंद आबि गेलिए अरे भाई अहाँ के माँ के पसंद छिए एकर मतलब की आइ एज में अहाँ के माँ से बियाह केनाइ ठीक नहीं रहते यार ओइ माँ यार हम तो अहाँ से प्यार करे छी देखियो माँ जी अहाँ ककरो और पसंद कर लियो हम जैसे से ऑलरेडी हिनका संगे रिलेशनशिप में छी अरे यार नल्ला बेटी के लेल पसंद छी तू से कह रहल छो हमर सुनरी जी अपना लेल पसंद नहीं कर रहल छो तोरा सार नल्ला अच्छा अच्छा अच्छा ओ हमरा ले अहाँके पसन्द करै छलै तऽ लेकिन हम तऽ किछु आओर सोचि लेलियै यार छोड़ू खैर ऐ ये केना ई छपरी छोड़ा के अहाँ पसंद कऽ लेलियै यार ई तऽ पाइ दुआरे अपन बेटी से बियाह करऽ चाहैया घर जमाय बैस घर जमाय बनि कऽ माथा पर बैस जायत सबटा सम्पत्ति हड़ैत लेत लैत रह फेर सबटा सम्पैत हड़पि लेत सार अहूँ तऽ घर जमाइए बनि कऽ बैसल छी हम कहलहुँ अहाँके किछो अहूँ तऽ पहिले महींसे चढ़बैत रहूँ रौ पोह अपनो अहाँ घर जमाए छियै यौ राव पॉय मिथिला बॉयज प्रोडक्शन का ना सब्सक्राइब कर देवे प्रिय मैथिल मित्र सब प्रणाम सब गोटे के और हमर एकटा गीत लिए अभिकाश झा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रैप गीत छै तऽ जेना कि अहाँ सबके पता अछि हम रैप सेहो करै छियै मैथिली में और कार्टून सेहो बनाबै छियै तऽ एकटा नया रैप गीत एलै फुटानी तऽ ओ रैप गीत वीडियो सॉन्ग छै तऽ अहाँ सब ओ गाना देखू और केहन लागल से बतायब